Dibêjin rojekê zilamekê ji jina xwe ra got min bêriya dê û bavê xwe û xwişk û birayê xwe kiriye. Ev çend sal in nehatine mala min û min wan nedîtiye. Daxwaza min ji te ev e sibê tu mala xwe parîkî bidî hev. Dev li kem bî, mehdê xwe xweş bikî û xwarinekî baş ji wan re amade bikî. Ez ê gazî wan bikim, bila tev werin nêvandariya min da ku ez bi vê xizmeta te serbilind bim. Jina wî di bin simbêlê xwe de devê xwe xwar kir û bi dengekî hêdî got Îşellah. Zilam got De baş e, madem te got Îşellah, ez ê sibê xeberê ji wan re bişînim bila werin mala min. Serê sibê zilam ji mala xwe derket û wekî hecar çû ser karê xwe heta danê nîvro şixulî û izna xwe stand zivirî hat malê. Dema zivirî hat malê ji jina xwe re got, Jinê ka te xwarin çêkir ka te mal da hev yan na, va wext nêzîk bû piştî saetek din wê nêvanê min bên. Jinê got na wela hê min mal nedaye hev û min xwarin jî çê nekiriye. Dê û bavê te ji xwe nexerîbin. Hema kengê tên bila werin. Di malê de xwarin çi hebe bila ew jî rûnin bi me re bixwin. Zilam got jinik madem te xwarin çê nedikir te çima do ji min re negu ez çê nakim. Piştî ku min gazî wan kir û vêga wê li derî xin û wê bên malê te çima ez di vê şermê de hiştim. Jinê got camêr ka bisekine bila werin ji xwe nexerîbin. Ez ê bêjim em pê re negihiştin haziriya we bikin û ez ê uzrê xwe ji wan bixwazim eva xilas bû çû. Nehêje tu vê meselê di çavê xwe de wisa zehf mezin dikî. Zilam bi vê gotinê hêrs bû û jê re xeyidî û hema dest avêt milê derî vekir û derket derva û çû. Jinik tenê di mal de ma, piştî çend deqa hinek al derî xist. Jinik hema rabû çû derî vekir, lê dema derî vekir dît û çi dît. Wa diya wê, bavê wê, xwişk û birayê wê tev li devê derî sekinîne û hatine mala wê. Gava çav bi wan ket, hema ji şerma serê xwe da ber xwe û di cî xwe da qutifî bo mîna hingivê bişekir di. Dilê xwe de heliya û ma, Xwedê kesî di şermê de nehêle. Dê û bavê jinikê ji kêfa dîtina qîza xwe hema loqegur xwe avêtin nava xanî, gevska nava malê çop û çepaliya der û dorê li ber çavê wan ket lê qet dengê xwe nekirin. Bavê jinikê got qîza min ka mêrê te. Got mêrê min hema beriya hûn werin çend deqa ji mal derket û çû. Bavê û got, Keça me, do mêrê te ji bona lêvandariyê gazî mekir û got, Ez ê haziriya we bikim, zehf ricaş me kir, me jî wî neşkand û em hatin, ew çima derket me fêm nekir. Bi vê gotinê jinê fêm kir ku ew nêvan dê û bavê wê bûn, ne dê û bavê mêrê wê bûn. Diya jinikê çû metbexê, dît wa firaxê hefteyekî neşûştî tev li ser hev in. Nanê somin li ser dezgeh bûye mîna darê mazî û mêş li ser taska rîçalê rûniştin e û ji xwe re çîrokê koçerê Mamediya dibêjin û kêf kêfa wan e. Diya jinikê hat ba qîza xwe got, Law ev çi hal e, ev çi çepelî ye, te çima wisa dev ji xwe berdaye? Ma qê ez wisa çepel bûm, te çav dayê kî tu wisa bûyî û tu wisa ji mala xwe re kêr nehatî? Qîza wê dey nekir û çû ket oda xwe. Telefonî mêrê xwe kir û bi dengekî bilind xwe aciz kir û got, Te çima negot ew nêvan dê û bavê min in, te ez di vê şermê de hiştim, hey mal xirab! Zilam keniya keniya got, Ti ferq navbêna dê û bavê min û navbêna dê û bavê te de tune jinê. Eger te jinantiya xwe bikira, Ti pirsgirêk çênedibû. Ma te her roj li ser medyayê guh neda mamoste Guney Ozdemîr digot. Qenc kiro, bi xwe kiro û xerab kiro û bi xwe kiro. Qencî kiro, bi xwe kiro, xerab kiro, bi xwe kiro. Eger te bi gotina wî bikira, îro ev tişt neda serê te. Jinê fêm kir ku sûcê wê ye û jê ra got heyra de baş e, ez sûcê xwe qebûl dikib. Dehema zû hinek xwarina hazir ji aşxanekî bixwaze, ez deynim ber wan birçîne, tiştekî xwarinê di mal de nemaye. Zilam got dê û bavê te jî ne xerîb in, çi di malê de hebe deyne ber wan bila bixwin û wê telefonê jî bigire ez vê gal dervayê welat im. Gelî birana jin û mêr gerek siyaneta wan ji hev re hebe, ji hev re baş bin, qedrê hev bigirin, li ber hev bikevin. Ti ferq û meyliyê nexin navbêna dê û bavê xwe. Qedrê ku tu dî dê û bavê xwe bide dê û bavê jina xwe jî. Her wiha ew jina ku qedr di dê û bavê xwe eynî wisa gerek wî qedrî bide dê û bavê mêrê xwe jî. Pêşiye me dibêjin tu çi biçînî tê wî bibînî. Eger te ew qedr û keramet te bida dê û bavê xwe, tê bida dê û bavê wî jî. Ha madem tu li ber wan nakevî, tu wî di şermê de dihêlî, ji bîr neke sibê tu jî tê şermê de bimînî. Mirov çi bike, mirov bi xwe dike. Eger her du teref însan bin, tu pirsgirêk di nav wan de çênabe. Lê berê her yekê ji wan gava bi alê xwe ve bikşêne, ew pirsgirêk tu car çareser nabin. Lazim e siyaneta mirov ji hev re hebe. Eger hûn bixwazin mala we ava be, ji hev hez bikin. Lê eger hûn bixwazin mala xwe xera bikin, berê xwe ji hev bidin alî, wê di nava di sê roja de xanî we bi ser serê we de xera bibe. Ev tişta ku vê jinikê kir ji xwe ne baş bû. Li gor texmîna we ev tişta ku vî zilamî kir di cî de bû yan na? Ji kerema xwe re hûn binivsênin baş e.